וואס לערנט משניות? אין אשר בנחל שטייט ביידע מאמרים, סיי אז ר' נתן האט געזאגט א גוף וואס לערנט ליקוטי מוהרן און ווערעם נישט קומען, און אן אשיר מאל שטייט אין אשר בנחל א גוף וואס לערנט משניות און ווערעם נישט קומען צו דעם גוף. שטעלט ענק פאר, איך בין א בחור'ל, איך בין א אינגערמאן, וואס איך בין, מ'רעדט בחורים, זאגט מען בחור'ל, איך נעם א משניות, איך פארשטיי נישט קיין סאך, כ'בין נישט קיין גרויסער לערנער, כ'בין נישט קיין גרויסער צולייגער, כ'נעם א משניות, איך זאג די ווערטער פון משניות, ס'היט מיך אפ אויף די וועלט און ס'היט מיך אפ אויף יענע וועלט, ס'היט מיך אפ, ס'היט מיך אפ פון ווערים, ס'היט מיך אפ פון שדים, ס'היט מיך אפ פון בייזע רוחות, ס'היט מיך אפ פון מלאכי חבלה, ס'היט מיך אפ פון גיהנום, אוי די זיסע משניות, די זיסע משניות, איך נעם א פייק און איך זאג די ווערטער, ס'היט מיך אפ פון נסיונות. גיב מיך אפ פון נסיונות, וויאזוי קען איך גיין אין גאס, וויאזוי קען איך זיין צווישן מענטשן, איך גיי איך זעה דער משוגע, ס'פלאקערט אים און ס'ברענט אים און קוק, קוק, קוק, נאך א קוק, נאך א קוק, נאך א קוק, כ'פיל ווי ווער פארברענט, כ'ווער פארברענט, און מ'ווייסט נישט וואס צו טון מיט זיך, און אויב מ'לאזט עס, און אויב מ'לאזט עס לויפן. אויב מען לאזט עס לויפן בלייבט עס נישט אז דו שפירסט ווי דו ווערסט פארברענט, מען ווערט פארברענט, ס'בלייבט נישט ביי סתם שטיין און קוקן דא און קוקן דארט, מען פאלט אראפ, מען פאלט חלשות, דא א עצה, בראתי יצר הרע, כ'האב באשאפן די יצר הרע, בראתי תורה טבלה, כ'האב באשאפן א משניות, און איך האב דיר געברענגט א רבי וואס גיבט דיך א וועג צו לערנען, אפילו דו פארשטייסט נישט קיין לערנען, אפילו האסט נישט מצליח געווען אין ישיבה, האסט נישט מצליח געווען אין חדר, האסט נישט מצליח געווען מיט חברותא, האסט א פארשטאפטע קאפ, כ'ווייס נישט, האסט אסאך צרות געהאט אין לעבן, איך בין נישט געמאכט אין אין די בעסערע וועלט, זאגט מען נישט די, נישט די חסידישע וועלט, איי עם נאט קאט אוט פאר דיס, כ'זאג עס גוט? איי עם נאט. איים נאט קאט אוט פאר דיס, איך בין נישט איך בין נישט אויסגעשניטן פאר לערנען, איך בין א איך ווייס נישט איך פארשטיי נישט קיין לערנען, דער רבי האט פאר דיך א וועג, נעם א משניות, מען זאגט מאי מסי קורין את שמע בערבית משא כ כהנא, זאג זאג די ווערטער, שלום גלייב אין רעבן. גלייב אין רעבן! וועם וועסטו גלייבן? א באבע? א סגולה? א א א טשאדעלע באדעלע? א רויטע בענדל? א בונדל? וועט ער זעבן אזא סגולה? וועט ער געבן אזא סגולה? וועט דיך אויסמעלקן דיין געלט? גלייב די רעבע! א סגולה פאר פרי!

ס'וועט דיר זיין גרינגער, נישט וועסט ווערן איין טאג א צדיק, איין טאג הייסט נישט אז שוין קיין נסיונות, וועסט דיך קענען מתמודד זיין מיט דיינע נסיונות, אין ארץ ישראל האבן זיי א גוט ווארט, איך קען מיך נישט מתמודד זיין, איך קען מיך מתמודד זיין, ווי זאגט מען עס ביי אונז, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.

איך האב געענדיגט שישו סדרי משנה, וואס טו איך יעצט? כ'הייב אן נאכאמאל. דער רבי האט געזאגט אז א מענטש דארף שטרעבן צו ענדיגן כאטשיג איין מאל אין לעבן כל התורה כולה. ברוך השם תלמידי היכל הקודש, מען קויפט ספרים און מען לייגט סטיקערס אין אלע ספרים, איך דארף ענדיגן בבלי און איך דארף ענדיגן ירושלמי, איך דארף ענדיגן כל התורה כולה, אבער ס'דא ספרים וואס דאס איז נישט אזויווי איך האב עס געענדיגט איין מאל.

כ'האב נישט געוואוסט וואס צו טון אין ישיבה. מ'האט פארגעלערנט פיר שעה שיריען. פיר שעה שיריען, הערסט? איך מיינט די נערוון צופלאצן אדער האט עס שוין צופלאצט. פיר שעה זיצן, א ראש ישיבה האט זיך פארגעקוקט א תוס' מיט א רבי אלחנן און מ'דרייט אהער און מ'דרייט אהין און מ'קען פון דעם נישט ארויסקריכן. און איך גיי ארויס איך מאך מיר א קאווע און איך קום צוריק און איך מאך מיר א טיי און איך גיי ארויס איך נעם א גלעזל וואסער און אונז האב מיר נאך געהאט איין זאך וואס עטץ האטס נישט אונז האב מיר געהאט טעלעפאונס פאבליק טעלעפאון מילא האסטו געקענט גיין איינער קלינגט ביסט ארויסגעלאפן וועם וויל מען מען זוכט אים גייסט גיי צו אים גיי צו אים טעלעפאון נאך וואס איך קענט אליינס אויספאפן מען קענט אריין דרוקן דריי דריי קנעפלעך מען לייגט אראפ און ס'קלינגט שוין אליינס געקענט לויפן קוקן ווער קלינגט שוין געקענט מאכן די רעדסט. שוין איך בין שוין געווארן פארנומען, געקומען און געגאנגען און געגאנגען און געקומען, כמיין דו פאלסט פון קאפ, ווען איך האב געלערנט צוזאמען מיט אברהם משה אין ישיבה, דארט איז געווען א בחור'ל וואס ער האט אויסגעפאפט די גאנצע ישיבה, און ער האט פארקויפט דארט אז ער, כ'ווייס נישט, א אינטערעסאנטע זאך, קיינער האט אים נישט פארהערט, אז ער קען ששה סדרי משנה, און ער האט נישט אריינגעצויגן קיין שירעם, ער האט געזיצן אין בית מדרש און.

ווען א בחור זיצט אין ישיבה אום די פורים ש. געדענקסט אים? געדענקסט אים? יואל בנימין האט ער געהייסן, געדענקסט? געזיצן אין געז. משניות. די פנים האט אים געשיינט. איך פרעג אים, איך טרעף אים אסאך מאל, ער וואוינט נעבן די ישיבה. איך פרעג אים, וואס איז די מעשה מיט דיר? דו האסט געהאט א סוד וואס דו ביסט נישט אין צייט ישיבה? זאגט ער, דו האסט געלאכט פון מיר. דו האסט געלאכט פון מיר. קען טאקע זיין. כ'ווייס נישט, קען זיין. איך קוק דעם בחור אין דער ישיבה, דער איז דורכגעגאנגען א גאנצע טאג, דו האסט נאך נישט געעפנט א משניות? וואס האסטו געטון? א פרק משניות? צוויי פרקים? אכצן פרקים? ווי לאנג נעמט אכצן פרקים משניות? פרוביר אויס די טעם און די שפיר נאכדעם. די נישט גוטע פילינג פון גיין ליידיג א גאנצען טאג מען פילט ווי אה! כ'ברעך! כ'בארד! און די די רגע וואס א מענטש פילט וואס הייסט איך האב אקאמפלישט איך איך האב געלערנט היינט יעצט קען איך שוין ארויס גיין שמועסן יעצט קען איך שוין גיין פארן קומען איך בין אנגעפילט איך בין אנגעזאפט מיט תורה מען הייבט אן פילן גוט מען דארף נאך נישט ווארטן אוועק צו גיין פון די וועלט צו פילן גוט פרוביר עס אויס! געקומען און געגאנגען און געגאנגען און געקומען און נאך א ציגרעטל און נאך א ציגרעטל און געקומען און געגאנגען. זאג מיר, זעץ דיך אוועק פאר אפאר מינוט זאג א פרק משניות, דו גייסט פילן גוט מיט דיך אליינס. דו פילסט נישט גוט יעצט, דו שפירסט דיך נישט גוט, האסט ארויסגעדינגען א קאר פאר דריי טעג, א שיינע קאר, יעדער קוקט אויף וואס האטס מיט דיר, וואס האסטו מיט די קאר, וואס האט די קאר מיט דיר, דארפסט שוין באלד צוריק געבן, פאר דריי טעג, איך קען געבן א מאכן א נויז מיט די קאר, אלע קוקן, ווער דרייווט עס? ער דרייווט עס? אוּוּ. אזא שלעכטע פילינג אינעווענדיג, וואס קען איך טון צו פילן גוט? וואס קען איך טון צו. מענטשן דרייען זיך ארום, בחורים דרייען זיך ארום, וואס קען איך. איך וויל פילן גוט מיט מיך. איך וויל פילן גוט מיט מיך אליינס. נעם א משניות, זאג א פרק משניות. דו לאכסט פון מיר? דו לאכסט פון מיר אז ס'הייסט נישט געלערנט? נו לאך. נו לאך. ברענג דיין גאנצע כיתה. ברענג דיין גאנצע עידזש זאל קומען לאכן. איך גיי דאס ווייטער, איך זאג משניות, איך פיל גוט מיט דעם, איך לערן די הייליגע תורה, ס'טוישט מיך מיין מח, ס'טוישט מיך מיין גאנצע לעבן, מוהרא ש זאגט אשר בנחל משנה משנה, משנה משנה, פינטעלע איז אנדערש, משנה הבריאה, ס'טוישט א מענטש לטוב.

עס איז נישט קיין תירוץ אז מען רופט דיך ארבעטן העלפן בויען די בית מדרש בויען די מקווה, ניין פיין איך זאג פאר די אינגעלייט דא נעם בחורים פון ישיבה אבער דיר זאג איך איך בין נישט איך בין נישט קיין ספאנישער איך בין א איד וואס ווילסטו פון מיר וויפיל שעה דארף איך ארבעטן פאר דיר איך דארף ארבעטן פאר מיין פאר מיין גוף אויך מען ארבעט פאר די רבי מען ארבעט פאר די רבי לאמיך אפ לאמיך אפ האסט געעפנט א משניות היינט יואלי?